Төмән өлкәсендә 240 меңнән артык милләттәшебез яши. Татар халкының сәнгатенә, мәдәниятенә, фәненә бик күп шәхесләр биргән төбәк бу.

Татар халкын аның шәхесләре таныта. Ә безнең шәхесләребезне дөньяга таныту ул безнең максатыбыз. Бүген сүзебез 40 э, дан артык китап авторы, э, филология фәннәре докторы Хәнисә ханым Алишина турында булыр. Хәнисә Алишина 1953 елда Төмән шәһәрендә туган. Тигез, иманлы, гыйлемле гаиләдә өч бала тәрбияләнәләр алар. Мин бик иркә, бик шундый э, яраткан, көтеп алган бала булдым. Һәм үземнең мин бала чагымны алтын чор дип әйтәм. Әтием исән, әнием исән, яхшы яшибез, бик барысы да бар. Әтием минем э, катерда эшләде, бик тырыш кеше иде, рулевой моторист, шкипер, э, главный механик – Капитан. Ул тыйнак, сабыр, шундый менә ышанычлы кеше булган. Һәм ул сугышда, сугыш ветераны булгач, һәм инде репрессиягә дучар булгач, сәламәтлеге аның какшаган, сугышта булган. 39 яшендә гипертониядән 240 белән ул вафат булды. Шуннан соң инде тәгәрәп китте безнең алтынчаклар. Ике кечкенә энем бар, Хәмит, Абид. Әнием 31 яшендә тол хатын булып калды. Өч баласы белән ятим калган хатын аларны үстерергә, кеше итәргә җиңелрәк булыр дип, шәһәрдән туганнары янына, авылга кайтып китә. Гел яхшы билгеләргә генә укыган Хәнисә белемен Староалександровка дигән авыл мәктәбендә дәвам итә. 1972 елда 8 нче сыйныфтан соң ул кабат яраткан төмәненә педучилищега укырга кайта. Аннары Төмән дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый. Аның 30 елга якын педагогик хезмәт юлы Төмән шәһәре, Яркәү, Төмән районнары мәктәпләрендә башлана. Хәнисә инде хатыным дигәндә, ул кабатында терәк кирәк, кешенең канат кирәк. Әгәр дә пар канат бер Ни булса, бер-береңне аңласаң, ул вакытта килешә. Мин үземчә халыкка хезмәт итәм, ул үзенчә хезмәт итә. Миңа әтиемнең бер генә әйткән фикере бар иде, бер сүзе бар иде. Мин беренче класста гел дүрт тә бишкә укып киткәч, ул әйтте, Кызым мөгалимә булыр. Шул фикерне ничек мин отып калган, белмим. Мин гомерем буе шул фикергә тугрылыклы булып, Укытучылыкка кердем. Шулай фән юлына кергәндә аның инде егерме елдан артык педагогик хезмәт стажы була. Тарих дигән фәнне укыттым, башлангыч классларны укыттым, авылда музей оештырдым. Шулай музей ачып, нитеп эшләп киткәч, кинәкәнием вафат булды. Әнием вафат булды, минем стажым ун ел. Әнием дә үлгәч, күңелем китте. Кызым да кечкенә. Шулай өчебез без күчендек Төмәнгә. Мине э, перевод тәртибендә областной институт усовершенствования учителейга алдылар. Мин аңа бик сөендем, горурландым. Завуч кеше, шунда инде бөтен өлкәдә институт, ул данылган институт иде. Шунда эшләп киттем. Шул елны Төмәннең зур юбилее булды. Төмән шәһәренә 400 ел тулды. Зур бит ул дата. Ә Төмәндә туып үскән кешегә, ел саен Төмәнгә килеп күнеккән кешегә ул зур бәйрәм. Диләрә Гарифовна килеп төште университетка, минем җитәкчем Фролов Николай Константинович. Алар икесе дуслар икән. Икесе фән кешеләре. Алар сөйләштеләр дә, Диләрә Гарифовна аңа әйткән, Менә мин күптән эзлим, себер татарларыннан миңа бер аспирант кирәк. Аннары аның мәшһүр Казан университетында аспирантурада уку чоры, ул аны 1991 елда тәмамлый. Татарларның тарихи ватаны, бай рухи хәзинәсен саклаган Казанда уку, белем алу, халкыбызның шәхесләре белән очрашу Хәнисә ханымда үз милләте, аның язмышына карашын үзгәртә. Баета дисәк, дөресерәк булыр. Казан аның дәрьядай хыялларына канатлар куя. Менә шулай инде миңа теманы бирде, Себер татарларының диалектын өйрәнәсең. Мин аны кайдан өйрәнән? Мин татар мәктәптә укымаган, менә мин тарихны яхшы беләм, менә нейне беләм. Юк, син хәзер грамматика буенча бөтен фонетиканы, морфологияне, лексиканы өйрәнәсең дә диссертация язасың, Говоры сибирских татар. Менә шулай.

ревизия перепись населения 1897 елда була. Шул елда Төмән өлкәсендә 244 татар авылы булган икән. Ә хәзер 100 ел үткәннән соң 144 татар авылы калган. Димәк, бер елда бер татар авылы бетеп тора. Төмәнне дә татарлар салган. Тубылны да, Ялутыр шәһәрендә шушы Төмән өлкәсенең көньягындагы шәһәрләрнең нигезе борынгы татар авыллары. Хәнисә ханым белән безнең күптәнге дуслык араларыбызны суындырмады. Төмән өлкәсендә эшләнгән тапшыруларыбыз аның фикере, әңгәмәләре белән гел баеп торды. Ул чын халкына хезмәт итүче шәхес. 14 гасырда Урта Азиядән килсә, 15-16 гасырларда Казан ягынан да килә муллалар. Алар көчәйтеп җибәрә монда ислам динен. Тагын шуны әйтергә кирәк, Әгәр дә Казан татарлары булмаса, мондагы татарлар ассимиляциягә күп тә бирешеп куер иде. Казан татарлары куәтләп тора монда ислам динен дә, татар милләтен дә алар, татар телен дә саклауга э, бер сакчылар булып торалар Казан татарлары. Шуның өчен э, без Казан татарларына күңелебездән һәрвакыт рәхмәт әйтәбез. Безне татар итеп саклыйлар. Белдегезме? Без бит коренной татарлар бик тә аз. Шуның өчен без кечкенә генә милләт булырга теләмибез. Без зур милләтнең бер матур бизәге булып яшәргә телибез. Минем бәхетем, минем эшем, гаиләм, оныкларым һәм иң зур бәхетем, мин үземнең Татарстаныма да бик яраклы кеше булып чыктым. Татарстан безне яклап тора. Әгер Татарстан булмаса, без нишләр идек? Ник дисәң, минем бөтен хезмәтләрем Себер татарлары дип атала. Анамастикон сибирских татар, язык сибирских татар, э, фәнни ниләр мәкаләләр яздым. Һәр бай берсенең исеме Себер татары. Без Татарстаннан аерылсак, без чуп булабыз. Ич нимәгә унамайбыз. Тик кенә вак-вак-вак төркемнәргә бүленеп бетәбез. Мин сиңа Атъялда да әйттем, Астана янында. Без вак кына себер татарлары булып бер төркем түгел, оллы татар халкы, милләте булып яшәргә тиеш дип, син егерме ел элек килдеңме монда? Шул вакытта да әйттемме шул сүзне? Әйттегез. Бүген дә әйтәм. Без зур татар милләте. Без горурланабыз һәм инде ялгышкан яшьләребез дә аңлар бер заман. Алар әле үсәләр, әле укыйлар, әле яшиләр. Шуның өчен мин уйлыйм, безнең халык, Себер татарлары, без бер халык. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Төмән.